Бәлки инде һәрбер э, татар милләтендә булган егет кешенеңме, кыз кешенеңме э, бу сорауга инде э, бу сораулар күңелендә вакыт-вакыт туадыр, ул уйланадыр, нинди файда китерер микән җәмгыятькә дип. Ә инде әйткәнемчә гадел булсын өчен егетләрнең чыгышлары. Теге мин беренче номер Булгач, гел беренче чыгам дип әйтмәсеннәр өчен, Ләйсән. Менә э, шушы бәйгене алып баручы мин үземнең э, коллегам Ләйсән белән таныштырып китим әле. Ләйсән Хуҗина үзе э, Чаллы педагогика университетының фил, фил, филология факультетында белем ала, Азнакай районы Чуракай авылы кызы Ләйсән. Әйдә, син миңа ярдәм итерсең. Без менә шу үземнең түбәтәйгә салып куйдым мин Егетләрнең саннарын, нинди чыгыш астында номер ясаган саннарын. Сиңа үзеңә берәрсе шагымы сиңа әле? Аңладым. Барысы да яхшы, барысы да. Афәрин. Әйдә, кем беренче булып безнең чыгыш ясаячак? Алтынчы номер. Алтынчы номер сон астында чыгыш ясый безнең Раил Тимиров Шаллы. Әйдә, Раил. Төнлә ачкычлары бирсен үзеңә. Ватаныгыз өчен нишләр идең? Ватаныгыз ул беренче рәттә туган ягыбыз. Туган ягыбыз без анда туып үстек, безне үстерделәр. Без үзебез шунда туып үстек. Шуның өчен мин рәхмәтле булып ватанымда табигатьне үзгәртелим. Чөнки хәтта табигать начарлана башлады. Беренчедән, әни, әти-әниләр белән булышыр идем, чөнки әти-әни, әти-әни безгә тормыш биргән. Икенчедән, дусларыма булышыр идем. Өченчедән, яки өченчедән. Армиядә хезмәт итәр идем. Кирәк мин ватанга кирәк. Үзенең хезмәтем белән Россиядә аның яклар идем.

Өченче сан. Өченче сан Инсаф Мөхәммәтгалиев Арча икән. Ватан дигәндә, ватан ул безнең Татарстаныбыз, ул безнең туган җиребез, туган ягыбыз. Һәм дә инде без дөньяның илебезнең төрле нокталарында кая гына булсак та горурланып, минем ватаным Татарстан дип әйтә алу мөмкинлеге белән горур буларга тиешбез. Һәм дә инде Ватаным өчен без нәрсә эшләргә әзер дигән вакытта, ватаныбыз өчен без иң беренче милләтебезне, татар телен, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калырга тиеш. Һәм дә инде шушы туган телебезне, үзебезнең татарлыгыбызны саклап калу өчен бүгенге көндә мин гомумән барысын да эшләргә әзер. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт. Бу э, безнең инде икенче булып өченче санасында чыгыш ясаучы Инсаф Мөхәммәд Галиев булды. Жюри әгъзалар игътибарына. Һәм инде э, микрофон янына киләсе чыгасы егетебез ул да булса дүртенче санасындагы Нигматуллин Раушан. Ватан дигәч, иң беренче чиратта, ул, әлбәттә, синең туган ягың, синең яшәгән, торган йортың, әлбәттә, ул синең, синең республикаң, синең, әлбәттә, туган нигезең, дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки Ватан ул үз эченә күп кенә Сүзләрне ала, мәсәлән, Яклау, саклау, хәтта Ватанны саклаучылар көне дә шул игъладан, игъланнан бәйрәм ителә. Мин, әлбәттә, Ватанны үзгәртер өчен беренче чиратта үз эшемне, миңа куелган, миңа куелган максатларның берсе дип әйтсәм дә ялгыш булмас, ул, әлбәттә, тормыш куйган максат, ул армия хезмәтен, армия сафларында хезмәт итеп, үз ягыма, Үз республикама хезмәт итү һәм, әлбәттә, үземнең телемне кайда гына булуга карамастан, дөнья кайсы почмакларга гына илтеп ташламаса да, анда татарлыгымны, анда үземнең милләтемне, телемне кайгыртып, Ватанны саклап, әлбәттә, Безнең телебезгә аңа аңа хезмәт куярга мин риза. Һәм әлбәттә бу минем бурычым да. Мин ватанны саклар өчен шуны эшләр идем. Рәхмәт. Афәрин. Безнең киләсе катнашучыбыз икенче сан Даниф Муллахмәтов Менделеевск. Әлбәттә, Ватаным, Ватан сүзен ишеткәндә, минем күз алдына иң беренче үзебезнең республикабыз Татарстан күз алдына килә. Хәзерге заманда күп кенә яшьләр, егетләр һәм кызлар үзенең ватаннары белән горурланмыйлар. Шундый әйбер булмас өчен мин үземнең балаларга, балаларымның балаларына Татарстанның нинди бөек республика икәнен сөйләп торыр. Икенчедән инде ул, әлбәттә, армиядә хезмәт итү. Хәзерге вакытта үзегез беләсез, нинди эшләр булганын. Э, гомумән, үзебезнең ватанны саклар өчен мин үземнең татарлык белән горурланып, татар телен саклап, Татарстан ул бөек республика дип әйтеп йөрергә риза. Һәм ул минем бурычым әлбәттә. Рәхмәт. Рәхмәт егетләр. Менә шундый матур, матур фикерләр яңгырый безнең егетләребездән. Шушы чыгышларында егетләрнең тел байлыгын да күрәбез. 10 сан ул безнең Айнур Шәймиев шаулый икән. Ватан минем өчен беренчедә ул э, туган авыл, ана-аталар. Һәрбер кеше өчен э, ватан ул менә монда. Һәм э, ватанны саклар өчен, ватан, ватан өчен мин э, үз татар телемне сакларга, һәр, һәр татар теленең традицияләрен үземнең туганнарга, балаларыма, балаларның балаларына Передавай бетергә. Булды инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Сигезенче сон. Сигезенче сон Раил Харисов Яңа Чишмә. Ватан ул безнең ата-бабалар басып йөри басып йөри торган җир, туган җиребез. Әйе. Аны һәрберебез сакларга һәм якларга тиешбез. Иң беренче чиратта ул кечкенәдән туган телеңне, милләтеңне саклап яшәүдә. Һәм инде анын мин үземнең ничек мин аны саклый алам, әлбәттә инде бу киләчәктә язучы һөнәрен сайлап, милләтем, халкым, телем турында әсәрләр яз, язып, үземнең Ватанымның халкын рухландырып, дәртләндереп тору да, дип саныйм. Чөнки кешенең барлык байлыгы ул аның эчке дөньясы һәм эчке дөньясы аның бай булганда гына ул үз ватанын саклый һәм яклый ала. Рәхмәт бик зур. Бишенче номер. Камил Мисахабиев Сарман. Мин Сарман районыннан бит инем. Менә Сарманский район колледжда укыйм. Э, минем уку менә трактор буенча инде, механик тракторист бит инде. Э, мин үзем ватан өчен менә басу кырларында, э, тракторларда вот Ипиләр тәмледер бит, чал ипиләр безнең тоже сарма якларында уралар. Вот. Ипи тәмле. Авылларда вот үгезләр үстерәсен, үгезләр суясын, ите тоже тәмле. Менә шуның белән булышыр идем. Менә монда егетләр басып тора, бөтенесе җырлый, бөтенләй менә шулай гел булсын ие. Дөнья тыныч булса бетерә бит, бар время. Шулай дим. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Һәм дөньяда тынычлык булсын инде ул. Менә сугышлар бетсен ди инде. О. Менә шул инде. Үз рәхмәт тыңлаган өчен. Рәхмәт, Камил. Тугызынчы номер Хасанов Ильмир. Э, Ватан ул безнең Татарстан һәм бөтен кеше белә инде безнең Татарстанда гомумән татарларны, татар телен кысрыклау бар. Һәм әлеге вакытта татар телен саклап калу минем өчен ул э, татар үзенең ватаны өчен булышу дип уйлыйм. Чөнки Татар телен саклап калу безнең кулда, без яшьләр һәм безнең кулда Татарстанның киләчәге. Чөнки инде илкеше әйткәндә теле барның иле бар. Җиденче номер Халиуллин Инсаф. Хәерле көннәр тагын бер кат. Э, кабатлап әйтеп китәм, мин инде Казан дәүләт мәдәният сәнгать институтында белем алам һәм дә инде этно юнәлеше буенча. Сорау ватанымны саклар өчен нәрсә эшләр идем бит. Дөрес бит име? Әйе, ватанымыз Мин ватаным өчен нәрсә эшләрмен? Мин ватаным өчен менә шул этно юнәлеше буенча укыйм һәм дә инде шул этно юнәлеше буенча уку нәтиҗәсендә мин инде шул юнәлеш буенча ватанымны да сакларга тиеш. Мин нәрсә эшләр идем? Ата-бабаларыбызның, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, җырларын, биюләрен үзем өйрәнеп һәм дә инде шул үземнең өйрәнгән нәтиҗәдә аны киләсе буынга тапшырыр идем. Әгәр дә үткәнен белмәгән, үзенең ата-бабасын белмәгән бала ның киләчәге юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә үткәнне белергә кирәк. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Киләчәк булганда ватанда булачак. Рәхмәт. Рәхмәт исән. Һәм безнең беренче номер калды. Кадыров Салават. Ватан нәрсәдән башлана? Әлбәттә, мин үземнең авылдашым Туфан абый Миңнуллин сүзләрен әйтәм. Әлбәттә, ватаныбыз, ул да булса безнең телебездән һәм үзебездән башлана. Нәкъ авылдан Татарның башы, телнең башы, һәрвакытта тарихка да карасак, хәзерге көнгә карасак та ул да булса авылдан башланып китә. Нәкъ шушы авылда кешеләр белән үземне һәм ватанымны күрсәтергә кирәк. Нәрсә эшләр идем мин үземнең ватаным өчен? Әлбәттә, безнең әйтик, үзебезнең авыл буенча гына әйтик, Туфан абый калдырган зур тел мирасы, илебезгә калдырган барлык байлыкларны, аларны нәрсәдә эшләргә кирәк түгел, ә саклап калырга, булган әйберләрне, булган тарихны, аларны өйрәнергә, яңаны тудырырга, булдырырга була. Ләкин безнең менә булган әйберне саклап калуы бик кыен. Нәкъ шуңардан эшебезне башларга кирәк. Әлбәттә, Авылыбыздан. Рәхмәт. Зур рәхмәт, егетләр, афәрин. Матур фикерләрегез өчен.